Dikon e nan di gobièrnu gusta papia hopi asina anto? Mane mi ta kere netamente lokual ku pueblo ke ta un un kontesta korto i konsiso. Welcome back, episodio number kuater. Bon bini atrobe na nos headquarters di Guapu, Curaçao Coworking, awe nos tin invitado special cu Boris Pertuz ta bay presenta awaki. Señorita Giselle McWilliam. Señora. Berdad, señora Giselle McWilliam, sorry. E vrouw aki tin cuarenta y nuebe aña di edad, expertise como hefe di sala di operacion di Clinica Advent cu Clinica Tams. E ta tabata traha pa un kompania farmaseutiko, su delei na EOC tabata forma parti di e partido PNP, si mi no ta ra. Despues el a bai partido man i e aña pasá el a fungi komo minister di desaroyo ekonomiko, korekto? Exactamente. Perfecto. Bon biní! Bon biní! Masha danki, masha danki den e tremendo setting aki. Masha danki di. Laga nos mes promé na e medidanan korekto di regulashon. Ujú, esta. Awe nos tin un request special cu ta gin and tonic. Nos a bebe gin and tonic awe. Anto aparte di esey nos tin un regalito tambe pa Giselle. Tin e glaseal semper just in case? Thank you, semper den mi tas. Awe nochi nos a bay toca par di topico, e diferente topico cu nos a bay topa, sorry, toca anto papia di dje ta number uno, partidoman. Number dos, Curaçao Economies, Inselec, Colectra, nos ta bay papia over di diferente compania cu ta under deliver pa cua customer services. Nos ta bay papia over di Green Economy, nos ta bay papia over di un punto importante cu ta e fiansa cu nos haña for di Hulanda Anto eri nos a kuminsá for di punto uno. Elekshon ta letterlijk om de hoek. Anto. Cheers. Cheers by the way. Cheers. Wapu. Wapu. Wapu. Pa Kòrsou. Pa Kòrsou. Elekshon ta om de hoek. Elekshon ta om de hoek. Topiko importante. Tin hopi partido polítiko ribalista. Anto tur tin un meta en general ku ta pone Kòrsou riba mapa. Haci'é un pais próspero, pone Kòrsou manera un potensia den Karibe. Anto e pregunta ta eri kon partidonan ta bai hasi esaki, anto dikon tin ku vota pa nan? Bon, mi ta kere ta interesante pa mi splika. I danki pa invitá mi den e podcast aki, ku tema suma esmamente importante pa hende nan sa kiko kiko ta biba y come den partido man pero tambe pa cu mi persona con mi ta mira diferente puntonan y mane boso ta bisa eleccion ta om the hook anto ta bon pa nos informa tur hende mas tanto cu ta posibel a traves diferente plataformanan partido man ta un partido cu ta hasi cincuenta aña un partido cu A mira hopi kambio ku konstantemente ta tin un dinamismo di kambio ku ta positivo. Nunka Partido Humano no a para ketu, anto mi ta kere esei ta e tambe e sukses story di Partido Humano di ta presente despues sinkuenta aña den politika ainda. Kiko mi ke bisa esei? Pasobra mi ta mira tur aña, tur elekshon bo ta mira cara nobonan ta bini, diferente hobennan di diferente gremio, hobe adultonan di diferente gremio, hendenan mayor di edad di diferente gremio, status social, anto esey ta hasi Partido Humano un partido hopi fuerte den e comunidad, pasobra tur hende por wòrdu representá atraves di su candidatonan. Baña si partido manda un cosa sumamente bunita cu ta un partido sumamente democratico, ta un partido cu tin su organonan institui y cu ta wordo respeta door di tur hende, kico mi ta bisa por ehempel cu den partidonan no ta dos tres sino nan e ta dicidi kita bay pasa, den partidonan tur hende tin boz y si por ehempel directiva dicidi cu nan ke bay direccion y nan ta bini den conseho di partido Nos por koe bo kos di bolto e ku ta pa mi un kos gewoon amazing paso si bo ta papia pa democracia den bo pais y bo ta proclama esaki anto si tin un comisar den bo organisacion anto partido man ta refleha esey dicon pa dicon partido man den eleccion aki y dicon ba conecte tambe cu e parti cu tur hende ke por ehempel hasi Kòrsou e centro di Caribe ami ta baia mas leu Cuba. Nos no ke hasi Kòrsou sentro di Karibe sino sentro di mundu. Nos no tin ku limitá nos mes. Mi ta kere echo ku nos ta limitá nos mes nos ta nos ta pèrdè oportunidatnan. Komo eks Minister di Desarrollo Ekonómiko Ekonómiko i no sa ku bo stá higi tendémi paso ami ta piando kaba mi ke pa nos bai eksportá pa Gana. pa africa I mean ta un mercado masha grandi mester parti den cuadro di turismo ba back na nos roots nan di pasado di e parti di di e wou nos bisa e parti no bonita di nos historia pero tok ta conecta nos. cu Africa, cu einan tambe ta tin un potencial enorme pa cu turismo, pa cu doing business di diferente sector. Ki nos a haci e ultimo añanan aki? Mi ta kere sigur e parti di pa conecta den Caribe, nos a cera diferente acuerdonan bilateral cu paisnan, pa pa promove ban bisa negoshi ku colombia nos ta hasi ku santo domingo tambe ku guyana, guyana bo sa ku resientemente a diskubri algun poso petroli petroleo grandisimo exxon ta presente inana esi tabata un di mi bebinan komo minister di desarollo economico prome kisi señor steven martina tabata ku A hasi ku San Domingo, ku Colombia tambe y ami den e dies lunanan ku mi ta ta minister un di e prioridadnan tabata Guyana ka mi nos ta organisa un mishon economico ku diferente hendenan den sector priva ku por cierto ta haciendo negoshi acá por Guyana y ku tin e potencial pa nos por crea e lazonan aki ku Guyana y ku Trinidad mesun kos tambe Kimen ku nos ta traha, ya kaba nos ta trahando pa nos por krea e laso aden Karibe i hasi nos e isla importante pa por konektá. Mi no ke papia over di Kuba, mi por konta bo hopi, hopi kosnan positivo ku ya kaba nos a bin ta hasi ku Kuba. Por ehèmpel, nos internet di Kuba ta wòrdu subministrá via di kabel di Kòrsou. Sí, con palabra. Exclusivo, nos UTS exclusivo flow, exclusivo hace cosi na dos mil diecisiete caminda a minister di partido human señor Steven Martina a firme acuerdo cu estado di cubano. No ta kier si nos internet ta faya rato rato. No, no, no. Contrario, ayenai ta state of the art mi por bisa pa lo limita. Ese ta algo actual pa cu boso a bon relationships nan cu den e gebied. Pero Ricky, kiko bo mes ta mira komo e futuro pilánan di ekonomia di Kòrsou, aparte di turismo? Esei ta lógiko, pero. Turismo ta lógiko, pero aínda nos tin hopi potensial den turismo. Na mi tres kaminda bo ta mira komo futuro pilán ekonómiko, anto. Eksportashon. Eksportashon di tur kos, di servisio, di produkto, kapital humano, mi ke men di konosementu nos tin, di deporte, talento, nos tin asina tantu, mi ke bisa kosnan ku nos no a eksplorá sufisiente ku nos por eksportá. Entonces por eso nos papia mester kita me di World Trade Organization ku nos ta bes ta enkaminá henter e proseso pa nos bira un miembro independiente den E organisashon mundial di mas grandi ta sinku organisashon mundial grandi tin ta IMF, World Health Organization, United Nation, WTO anto tin un mas fòs mi ta IMF mi sa nan ta sinku anto nos ta bin forma parti nos a enkaminá e proseso pa bira miembro di World Trade Organization independiente esei ta nifiká ku Kòrsou mañan ku Dios ke ta bin forma parti di e platforma di mas grandi pa nos por krea plataforma pa eksportá pa mundu segun regelnan internashonal i no atraves di Hulanda òf Europa ku no ta mira nos interesnan. Esaki ta mi por bisa ku tabata un di momentunan di mas bunita kon Minister Desarollo Ekonómiko ku mi por a enkaminá kaminda nos ta bai Genève i dal e stapnan importante. E pilar, otro pilar ekonómiko importante, mi ta kere ta e Transnational Education. kaminda ku nos ta bezig kaba sa ki ta kanando foi dos mil diesinku. Ki esei ta enserá? Esei ta esei ta bo por imaginá bo un bo ta sa den den Latino America hopi hobennan ke studia na Europa. Exacto. Esei ta e primer choice. Exactamente. Si ta e soño di mayoria di nan. Pero hopi bia pa nan yega i nan yega Europa ta un stap hopi grandi. Anto bo por haña e ora ku universidatnan di Europa por establesé su mes aki na nan, anto e ora bo ta bai tin un dependans pa studiantenan di Karibe, pa Latinoamérika, Sentroamérika. Por bo studia aki nan, bo makina bo ke efekto esaki lo tin pa nos ekonomia, bo ta haya studiantenan di rònt mundu, ta bin aki nan bo ta por krea un kòktel mi ke men awesome. Tremendo. Bo mes. Entonces esei mi ta kere ta e resultadonan ku tur hende no ta mira, pero danki na Gisèle ta tin resultado den e sentidonan ei, den tur e aspektonan ei den ekonomia, Cu new hende no a wak ainda of cu ta gande a waki mes. Sí, por por ehempel e Transnational Education as we speak awor ki ta bezig cu Amziwin Rehorata Herata e Universidad di Amsterdam ta bezig cu buta hunto colaboracion hunto cu Universidad di Curaçao e facultad di volgens mij ta di Business Administration Aki na na Kòrsou Universiteit di Amsterdam su fakultat di Business Administration ta masha masha gusta den área di Latino Amerika. Esei ta bezig ke men bo no ta mir'é pero ta hopi kos ta pasa tras di kòrtina. Meskos ke World Trade Organization ta un hopi kos ta pasa, hopi kos a pasa pa nos a yega te kende nos ta i mi ta spera Dentro di awor aki i un aña nos ta bira miembro di World Trade Organization kaminda bo ta mira ku eksportashon ta a bira hopi mas fásil anto eksportashon tur pais ku ke desaroyá i a desaroyá nan mes a eksportá i nos tin ku bai eksportá hopi mas i nos ta bisa ki nos tin bai eksportá si nos tin produktonan ku nos por eksportá tambe nos por haña divisas nos por krea kupo di trabou Un ehèmpel ta glasial. Glasial ya kaba ta bezig ta eksportá pa Kolombia. Segun mi trinta i ocho pais nan a bisa nan no tin e portafolio di glasial. Eksaktamente. Den Karibe Kolombia, na Trinidad, ora ta tin e henter e covid diesnuebe, mi ke men e kos ta tabata nan no ta tin, nan no por a haña ni e produkto básiko ku tin alkòl pa por a traha e produkto pasobra pa e motibunan ku ta ta pasando pero dor di un bon colaboracion entre e Ministerio di Meo y por ehempel ta bota un otro compania da mi fos mei no ta cora den zona liber cu no por a sali cu sali for di su producto materia cu prima cu ta alcohol Nos a connect nan cu otro y uno tabata sa kico e haci cu e alcohol y otro a tin mester, nos a conecta nan cu otro y tabatin un win-win situation. Win-win situation. Entonces e ta exactamente locual cu Wapo ta proba para haber, no? Si, e ta un win-win situation. Win-win situation pa tur negociante. Si, e ta collaboration. Correcto. Awor, mismo kende pregunta ta pas net cu loke nos scaya papia cu Curaçao ta bay haci parti di WTO. Gobierno ta hasiendo algu pa nos incorpora nos mes cu e new trend of e new innovacion cu tin paca economia cual ta diversifica bo inversionnan cu crypto currencies? Sí, mi papia sa bo Curaçao. So tin yen pais ta hasiendo esaki toh? Tin un compania awor grandi mes Bitcaribe cu ta aki na na Curaçao. Unico den. Ya caba ta hasiendo caba. Exacto. Awor por ta boso nos sa cu poco banco centralnan na mundo ta bezig as we speak Cu hinteer un onderzoek riba e desaroyo importante aki di cryptocurrency. Con nan por bay encoper'é den e totalidad na Curaçao cu si nos tin atencion p'e y e ta pasando caba. Por esaki ta cosnan cu bo no ta mira na pasa pero nan ta hezi. Anto e tabata hopi ta hopi uitzonderlijk cu Banco Centraal ta bezig cu un onderzoek riba e nivel. Lo di ta great cu Betcaribe a cuminsa train panca esaki, pues afora e ora cu bo ta yega registra bo negoshi, Sí. bo ta haya por tuma cryptocurrencies via di nan. Anto mi Encima, ta kere, aki anto mes. kere mi ta, a mi, wa mi ta kere gobièrnu por hasi hopi kos i mi ta kere gobièrnu tin fasilitá. Ah, pero mi ta kere ku ora bo mira rònt mundu ta sektor privá. tesun ku mester katalisá. Pone man den. Eksaktamente. Paso, gobernashon ta. No para warda. No, paso gobernashon ta hopi burokratico. E chita un realidad, i no na Kòrsou so, rònt mundu. Si bo sinta warda riba gobièrnu, yu mes ta bouti. Esei no ta nifiká ku gobièrnu tin ku aktua i sòru pa e ta on track. Pero pa pa bo por bai dilanti pa bo por bai mee ku mundu sektor privá mester hasi su kos i gobièrnu tin ku sòru pa fasilitá esei. Bo ta bisa no dependé tuma inishativa gobièrnu debe pa yuda no pa no pa solushona pa abo no pa yuda. Eksaktamente pasobra bo ta por ehèmpel oferí ekonomia e ministerio ei No ta un kos tangibel. Bo improvisá bo, por ehèmpel, bo papia over di un ministerio di VVRP, ta over di kaminda, di kas, di kosnan ku bo mester por, bo ta mira pero ekonomia, ministerio di ekonomia ta hopi, bo no ta mir'é. Pero e tei si, e ta hopi, e ta dependé di hopi diferente faktor, anto e faktor di mas importante ta sektor privá, pa por katalisá am e ekonomia dor di invertí, anto esei ta algu ku loke gobièrnunan mester hasi i nos ta bin toka temanan un di esaki over di Hulanda, pa empresarionan invertí ta sumamente importante pa nan tin stabilidat. Den e pais pa loke ta keda gobierno si ta tarea di nos como politiconan pa zorg di esey pero. Nta bo san so tin cu traha riba dje proyecto. Exactamente pero nos mester por bosan tambe mester por confia e gobierno cu ta sinta pasobra tur esey ta bay un rol cu mi ta bay inverti den e pais si of no pasobra si bo tin sen anto bo ta mira cu tin un gobierno por ejemplo cu bo no por confia pa motibo diferente motibonan. Bo ta bisa ku bo sen hinki e hinki nan. Por ehèmpel awor ku bo ta wak un sèndels, boso a konosé e sèndels a kaba e kumpra Hyatt Santa Barbara. Santa Barbara ta un invershon di kuarenta mion kuarenta mion dòlar mei mei di un krisis. Enton bo ta puntra bo mes, mei mei di un krisis un chain manera sèndels ku ta humongous a kumpra un property akina na Kòrsou? Un tur zoomar nan ta cumpra ki nan por so nan ta wak ki tipo di gobernacion tin, ki tipo di hende tin inana par pasobra nan nan nomber no tin mag ta mara na lugarnan ca men tin la yabela tin cu ta daña nan nomber. Un correndum tambe mesun cos, no ta copiar no haci a facilita, a facilita sendo sin quiere compra pa bay mas lieto de cosnan cu por haci pero ta sector priva a haci esaki Pero pa nan invertí mesun tin kos en konfiansa. Sí, ta bisa ku kinan ta hopi interesante pa invertí. Klaro, klaro, sigur, sigur. Manera e siman aki, sòri, siman pasá ta tin e notisha ku Kòrsou a wòrdu registrá pa, wak, Spotify a amplia e merkado. Ay, por fin. Anto Kòrsou ta den. Nan habla pa ochenta pais. Exacto, ochenta pais. Kiko Kòrsou òf Gobièrnu di Kòrsou a hasi den e den e sentido ei anto ki ta e próksimo plannan pa diversifiká e tipo di digital platterforms na ei manera Spotify, PayPal etc. Pa ora bo yega na e wèpsait ei bo por registrá manera Kòrsou. Esei ta un proseso ku ta andando paso paso. Un di e frutonan ta ku nos ta riba e plataforma ora aki pero bo sa ku nos a tin un Un desventaha cu nos ta hala den Antiasnan Hulandes. Sí. Cu tin reconoce esey. Sí. Anto esey a buta cu hopi di e pa bo por a drenta den e plataformanan ey. Badal mane ora pa sali bira Corsou, but por si nos por ta si nos a keda den Antiasnan Hulandes por ta cosa tabata hopi mas facil. Por lo cu bo a sali bo ta cuminsa desde cero bo mester a cuminsa. Ey, a mi gusta mi gusta Giselle su contesta nan si. Net, net. Concreto, mesora, na punto. Na, na, na, na encontra bo algo. Um, entre nos. Entre nos, entre nos. um, gobernante nan, mm. of uh, ende nan di gobierno, no abo. Mm. So abo is juist un bon exempel, mm. of it. Di con ende nan di gobierno gusta papia hopi así nan to. Maar nee, nee, nee. netamente, lo cual el pueblo que un contexto corto y conciso. Hende gusta tende si, no, asi ni kin. Bo sa Ke ku koita ami, strategia? em, e tu kos di ser polítiko Natural, mi no? ta sa, Sí. si. Em, si, volgens mij, o- ora bo bisa, bo sa parlamento, parlamento ke men, em, den latino ke men papia, papia, Parlamento, aha. palar. Ke men, sí, exactamente. Pero e ta algu di e, di e, di e trabou i mi ta kere ku netamente bosnan e tin next generation tin ku keda pusha nos bisa, ey, get to the facts, get to the facts. Mane, awe mi ta puntra bo, bo ta kontestá mi ku kon mi keda den mesora. Sí, ta bon, bo sa, ami tambe sí, ami ta pensa bo ku, Covid, sí, sí, sobre todo, pero Covid, ora mi tabata minister, e situacion tabata ta un situacion fan mi mi por a yega pa ɓos a haci mi cos, ɓos a normal cos mi pudi tok, mi tabata fan e nan tin cu a informacion bem bem bem, anto si boso a ta corda con a si boso a ta vòrmi den e e conferencia di prensa Mi ta ta hopi strak den mi den mi den mi konferensia e prensanan e informashonnan mi ta ta si mi no mi ta ta mesora hopi dirèkt kompará por ta ku mi otro koleganan pero esei ta algu ku ta bo ta puta bo mes den e sapatu di e di esunnan ku ta skuchá bo bou di e situashon nan kera skucha kiko nan ke tende esatamente. Bon, e di ban cambia di topico un rato, ban sigui cu e otro topiconan, otro temanan crucial cu nos tin den agenda, cu ta un dje puntonan cu ta e aerolinea Insulair. Un aerolinea nacional ta hopi importante pa un pais, dicon? Paso e ta conecta bo pais cu diferente otro paisnan, e ta yuda cua den e tópiko di development, etc. Kiko pasa spesifik ku Inselair, anto kiko Gobièrnu di Kòrsou ta hasiendo pa di manera ku nos tin otro aerolinea nashonal? Bon, loke pasa ku Inselair den e kompania, mi por bisa bo pasobra e tabata un kompania privá, e tabata un kompania nos a nos a embrace komo nos kompania. nacional. Enton Alem manera antes Alem si tabata un compania, sa lo cu asina lanta haña Alem? Su lo ta yong? Alem si tabata un compania cu lo ta semi overheid pero Enseleer tabata totalmente priva pero tin ki tin ki Enseleer a bin haña e papel di e national carrier di Kòrsou i na momentu ku internamente ya por ta maneho no tabata esun mas mihó ora nan a kai atras i gobièrnu disidí bai duna nan e sosten netamente afó di e pensamentu ku bo ta bisa ei importansia di tin un national carrier na e momentu ei anto na e momentu ei ora e enseñar ta t'ei nos no tin ningun otro aerolinia ku ta ta konektá nos den Caribe y entre e islanan. Y ora e gobierno dicidi cu nan ta duna un inyeccion financiero, hopi critica gobierno a haña aquel entonces, pero ora bo mira mundo despues, ta men paisnan hopi mas grandi cu nos cu tin tanto areolinea a duna, ta hinca inyeccionnan den nan areolinea nacional. Pasobra dicon? Ami ta pensa cu areolinea nacional ta hopi importante Nan ta ahustá nan mes pa e nesesidatnan di bo pais. Bo por tin kualke otro aerolinia na bo pais, Panera, etsetera, bo bisa otro, ai otro aerolinia internashonal ku ta bin bo pais anto konektá bo pais ku e otronan. Por ta nan mesa. Eksakto, pero nan no ta kambia anto manage e nesesidat di e pais kaminda e kompania ei a nase. Exactamente. Entos den e caso di ensenar si tabata asina. Exacto. Duna bo un ehempel. Por ehempel un zona liber cu tabata depende hopi di personanan cu ta bini for di Haiti bin cumpra. Tur eseinan tabata forma un parti, un colaboracion entre no directamente cu cu ensalada cu corinda por ta masha bon mes, pero nan ta sa cu si mi haci esaki ta bay nifica tal cos pa corinda, e ta nifica wen pa nos pero wen pa corinda tambe. Un aerolinea internacional ta wak su su wen so, e no ta wak, bo sa kico esaki ta trece p'e. Semper bo ta, ora bo ta mira cu nan ta papia over E pasaheronan ku ta bini nan ta kumpra na Quirinde i na Vrije Zon anto zona liber anto bai bèk tabatin un dinamismo den esaki anto e sin manera por di bisa ta hopi hopi importante i ta diferente beiforbèl e konekshon entre isla nan nos eks antiasnan hulandes Nos por ta Sint Maarten Saba cu Statia por ta te ariba nos ta te Kibou na ABC eilandennan pero tin un un coneccion familiar di historia entre nos cu si bo no ta un national carrier bo no ta comprende e dinamismo ei cu tin entre e islanan exactamente awor cu bo ta wak Mi tin gusto bisa awor cu nos tin Jet Air. Cu mi ta bisa Jet Air mi ta sumamente contento. Jet Air a cuminsa, net ora Jet Air a cuminsa Covid a dal aden. Ke men e mes nan mester a ground e avionnan. Bo maya bo inversion cu bo mester a haci, hendenan na trabao, avionnan y anto no cu bula manera mester ta. Anto e ta, tambe ta un compania di comerciantenan local pero ta un compania local e ta. Gobierno lo no bai ta spera cu nos mester yega nunca mas pa nos por tin yega a hinca inyeccion di seng den un compania, pero e ta importante mester yud'e y facilite'e mas tanto cu ta posibel pa e por ta succesful pasobra ta cuminti nos como isla. Un win-win situation. Exactamente. Atrobe. Un cos wapu. Exacto. Awor, ami semper ta nota cu, of semper a nota cu nos sufri, m'a bisa cu varios bey a caba den e programa aki, nos sufri di brain draining, anto si bo wak bon e piramida pa cu edad ta net contrario. Na tur otro paisnan bo tin mas hende yòn, anto hende biehunan ta tiki. Aki nan ta, lamentablemente, awor aki ta net contrari, anto plus nos tin. estreanan di beisbol, Kòrsou si mi no ta erá tin e mayo e highest percentage di di Per capita. di peloteronan per capita profeshonal na MLB. Oke, dus ku esaki lo kual ku mi ta puntra ta, kiko bo ta kere lo ta un bon idea pa den e futuro nos puru a koregí e vergrijzing anto atraé yong professionals

Ku nos no ta e opi yu masa Kursou. Esu sei. Sí, esei ta un di problema nan mas. Esei ta, bo a bisa, no, naturalesa esei ta e promé faktor, nos no ta yanda hopi yu mas. Nos mayornan tabata haña, mi kasa for di generashon di mi mama ya kaba, nan no tabata haña hopi yu, ta tres tabata hopi. Pero prome kesey ta kuent di ocho ku nuebe ke men bo ta tin famianan ta hopi mas grandi tiki tiki bo ta mira famianan ta bai bira mas chikitu si nos mayornan ta tin un famia di tres kuarta bo ta mira ku nos ta unu dos maks nos un ke ke no ta tin televishon internet si eksaktamente esei ta e mi ta kere e e challenge di mas grandi bo ta mira otro kaminda di mundu bo a bisa na Kòrsou ku ta asina nò tin otro kaminda di mundu Contrario, nan ta bay esta promove e famianan pa haña mas yu netamente pa e efecto cu bo ta cu bo traci dilanti. Mane ami ta wak asina que bo tin bo tin problema un problema chikito cu vergrijzing anto eri bo ta eri per definitie bo tin cu bay atrae e e hende yònnan cu bo ta perdiendo anto eri nan mi simplifica e pregunta yo riba con nos por haci pa atrae young professionals y e peloteronan exitoso di MLB pa nan por dun mei ku e development di Kòrsou su ekonomia. Loke mi ta kere e young professionalsnan tin ku realisá ku no obstante Kòrsou ta un isla chikitu den si bo ke realisá kosnan ta hopi mas fásil ora bo ta den un pais ku bo ta just a number. Ke men bo tin ku bòlte e echo ku nos ta un isla chikitu por ta nifiká un oportunidat pa bo. ku bo chènsnan pa bo yega realisá bo soñonan ta hopi mas fásil ku den paisnan ku bo ta tin hopi manera abo. Si i ta numero uno. Banda di e desaroyonan positivo ku mi a bisa bo ku nos mester bai atendé parti di eksportashon, transnational education, digitalisashon, mi ta kere den e próksimo añanan aki nos tin ta krea e environment Perfecto pa nos por atrae nos young professionalsnan bek. Pero mi ta keda bisa, claro cu paisnan grandi ta duna bo hopi hopi oportunidad, pero wak nos aki. Bo ta kere otro camin di mundo lo bo haya un parlamentario of un ex minister. Dificilmente. Hopi dificil. Di sey mi ta mira. Despues a bisa, ayanan bo por traha, haya un bon trabao, pero akinan bo por yega. hasi cosnan. Bo yega e top y contribui na bo pais mes. Hopi mas liye. Anto bo esey mi ke pa bo pa nos bolte cada bia. Nos ta wak semper for di e banda y cu tambe otro manera di wak paso tin nan ta bisa esey mi ta bin ki nan mi no por mi no ta hen oportunidad mi ta bay otro caminda y pap ma yega nan ma yega na e trabou cu mi ke pero. E vraag ta, Bo ta felis? E pregunta ei ta bon pregunta. Sí, bo ta felis? Bo ta, e ta tur cos, anto mi ta kere generacion di bosan, dado un momento no ta tur cos ta material, nos ta bezig drentando cu un generacion no ta materialismo ta tur cos, e parti di por biba, di por ta contento, cu bo por comparti ta bira elementonan Focus mi mas importante cu bo carera di como young professional. Esey ta un topico cu mi ker a yega na dje, e oportunidadnan of e hendenan cu tin e perspectiva di mi no por yega na e cosnan akinan na Corsou. Por ehempel, awendia tin diferente companianan cu ta duna servicio of cu ta under deliver customer service. Kiko Kòrsou ta hasiendo pa traha un standard pa asina e kompanianan ei meet nan pa di manera ku tur e klientenan ku tin kontraktnan, ekis services, por ta kontentu ku e kompanianan ei? Offices ta bofo di bosnan alkanse. No no mi tin mi dos mi por contesta bo dos manera e prome mi tin cu bisa bo cu si e tin atencion pa nos pasobra si e ta importante hasta nos a bisa desaroya a cuminsa desaroya ora mi tabata mester desaroyo economico henter un certificacion pa e companianan pa loke ta trata servicio For di e Ministerio di Desarrollo Economico, jammer covid hopi a bo ta a laga hopi cos bay lag pecho manera bo ta bisa, pero nan ta bezig cu ne pa por ehempel bo ta yega un restaurant anto e restaurant bo a bisa nos ta lo categorisa restaurant, supermercado, volgens mij. Camino bo ta bende paña ki men cada un categoria bo lo buta un par di standards san cu nan mester tene cuenta cu ne anto si un compania of un restaurant por ehempel ta cumpli cu tur e standards san e ta haña e certificacion si kier mento added bo ta un added value pa abo como compania cu bisa ey bini aki nan mi tin e certificacion e kier mento bira algo hopi great pa bo haci pero otro banda. What about the private sector mes? Boso ta hasi e sertifikadonan, sorry ku por interrumpí bo, boso ta hasi e sertifikadonan ei pa e kompanianan ku tin un sorto di monopoli akinan tambe? Sí, mi ta kere ku e ta, ta, bo tin ku hasi, boso es all about ken bo ta duna servisio, ta e klientenan bo ta duna servisio. No mak ni uit ku bo ta, bo tin e, e monopolio akinanan, mak ni uit si bo ta lousy, bo ta lousy, mi ta kere pa Awendia komo interi e asuntu di komo ta kompanianan mester ta komo ta yama corporate responsibility, CSR, exactly, bo ke bo tin un better reputation, bo komprende? E ta refleha bek den bo manera kon internamente den bo den bo proceduranan i abo ku bo tradonan tambe ta refleha tu bo ke juis pa bo ta sano a traves di duna servisio anto esaki ta refleha positivamente den bo kompania tambe, mak no uit ku bo tin bo ta a kolektor òf UTS por ehèmpel. Bo ke krea eigenlik un bon reputation pa e ori bo sali ganá atrobe na e win-win situation. Ki bo ta haña e ora ku bo ta haña solamente e klientenan ta kontentu, e klientenan no ta tin ku bèl zundra òf dren ta tòk show bisa kon malo bo ta ingezonde stuk òf ta zundra bo tratadónan. Anto bo ta hita perdona e ora e ta orguyoso ta forma parti di e kompania ei. Anto ora un tradó ta orguyoso o ta proud e ta deliver mas mihó. Ke mi mak mi uit, pero mi ta kere ku sigur e banda pasobra e bèk riba e pregunta si den meo den Ministerio di Desarrollo Económico nan ta bezig ku e sertifikashon aki ku tin ke ber ku customer service, Por higiena diferente pida pida cos caminda bo ta haya bo certificacion, pero aki nan tambe mi ta bisa e parti di nos como consumidor, mane bo ta bisa un UTLs cu a colecta ta hopi dificil pa bo a bo consumidor bisa ey mi ta bay mi por asina otro caminda pero tur e otro caminonan, tin asina tantu otro camino cu nos ta yega tur dia cu nos ta wak e servicio ta lousy. Kico nos como consumidor ta haci? Esta un mindset. Nos ta keda ketu, nos ta bolbe bai atrobe, toch? Anto nos ta mustra e poder di cu nos tin como consumidor. Exactamente. Awor e olifante in the room. Kòrsou a kabe tuma un fiansa masha grandi mester ku Hulanda, kual a yuda nos hopi i ta bai yuda nos hopi. Awor basado na stipul'é den den e sistema di un bullet lening, kual prende nan ku nos ta ta enserá simplemente ku bo ta fia un sèn, anto na final di e periodo stipulá pa ku e fiansa aki bo ta bo ta pag'é bèk den un tiro. Den nos kaso tabata un fiansa tegen sero prosènt. Anto si mi no ta robes Na final di esaki lo bai refinansiá e akuerdo, anto pasa bai na un sinking fund, kual ta meskos ku un fiansa general. Bo res basi bo huiswerk si. M'a les un tiki, m'a les un tiki. Tremendo. Sí, awor mi pregunta ta, e gobièrnu lo ta bai tin planesnan pa develop e ekonomia, tur esaki ta kosta hsen, kon bosan ta bai hasi pa finansiá i prepará pa paga Hulanda bèk ora ku e momentu yega, anto finansiá. Tur e planan esnan ku boso tin pa ku futuro. Bosonan ta kòrda ku ora nos tabata bai via Hulanda, Hulanda a bin ku un che. Tabata un proposishon kaminda solamente ta pará kon nos tin ku bai hasi reformanan importante pa tin un pais duradero riba diferente nivel. Nos a bisa, Partido Human a bisa, no, nos no ke chee pasobra si nos hasi puru reforma, kòrta aki, kòrta ayá, hasi e kosnan ku ègèlèk nos mester a hasi por ta binti aña pasá, si ta realidat. Kon bo ke pon un ekonomia, nos stimulá un ekonomia despues di un krísis? Su kuenta bai tòg. Anto den kuadro así, aki nan a miti ku bisa. Pero amos a di chee. Dje nos di no, nos ta bai coho. Anto e nan nos a trece, nos a, nos a trece e omo keer den hinteer e, um, e, e pensamento di, um, no, no ban solamente enfoca riba e parti, um, di reformanan cu nos mester haci, pero tambe ban haci con no, con bo ta bai yuda nos pa, um, desaroya nos economia on tu wek alén. E outa pa koho ta di ontwikkeling, e ta. Anto den kuadro esei nos a bisa nos mester, segun mi nos a kuminsá papia over di ochenta mion, nobenta mion nos mester pa invertí den nos ekonomia, ami ta papia asta di un milyard, ami komo menen si mi ta kòrda, mi a papia di un milyard lo nos mester pa nos bus nos ekonomia. E ora Hulanda a bisa ok mi ta dispuesto pa hasiele, e nana nan a bisa ok nos ta bin ku binti mion di euro I awor aki tin diferente senario ta kalando ku nos ta hasiendo huntu ku Hulanda, nos ampenarenan di gobièrnu i di Hulanda kon ta bai yena e bin e shen miyon ei òf e ochenta miyon ei na diferente proyektonan ku mester bai busto e ekonomia pa nos por ekonomia drai pa nos por paga esei bek. Kende ku bastante bai focus riba e development di economia, exactly. entonces tabata e zorg automaticamente pa nos papaya. Exactly, exactamente, right. si. Bon, ora nos yega na e punto di inverti, di inversion di companianan grandi aki na, mm. na Corsou, um, nos ta papia di refineria Isla, refineria di Corsou. Um, kon ta bayendo ke proceso di negociacion ei? Tin un negoshacion mes, anto si nos sera un negoshacion, un deal, con nos por haci pa nos beneficia lo mas posibel for di e area grandi cu tin eynan? Pasobra cu boso no bende, sorry, cu boso no bende, Shandino di, a mi si ta cumpre. Shandino ta para den porta. Mester wetja esey, si? Si, si, si, si. Mester keda ta papia basta serio si. Si, si, Shandino tin un par di ya como un BNR, BNR. BNF, di na Hulanda, e tin hopi, hopi kontakto, hopi hende den su tras ku por invertí. Te mi, sí, mi ta konvensí ku i ta pará einan ora nos, si nos no yega einan. Pero mi tin konfiansa, mi tin por bisa ku no opstante e diferente desafionan ku nos ta tin, boso ta kòrda un di e kompanianan ku, un kompania èk super mi ta kere ku lo tabata pa bira partner den nos refineria ta motiva, nos son di promenan, pero pa motibonan interno cu a sosode den hid'e e proceso di negociacion aki, nan a call off, esey sigur pami tabata echt hopi hopi jammer, so si bo sa google motiva es. I mean huge big deal big deal e ta tabata perfect combination despues a bin clash na momentonan ku ya henter e preis di petroleo no tabata esun mas mihó ke men bo business model tabata kambia pero tog bo haña un clash ku tabata un kompania ku tin un refineria na Alemania Ku a mustra hopi interes, nan tabata ki nan, nan a invertí, nan a kana. Mi mes a sin a sinta komo ex minister ku a mester clash, ome hopi partikular, hopi hopi dinámiko, e ta hopi determiná tambe tabata ta, pero ora kofi ta kai aden. Mundo paralisa kende ku e business model di nan tambe pa un kompania chikitu no no tabata loke nan tabata deseá, despues tabata tin un par di kos ku nan kier a renegosha atrobe si enton nos ta sera e kapítulo nan i kaba anto ora gobièrnu tuma e desishon bo sa nos ta lag'é te kinan i nos ta bai kuminsá un proseso nobo, e proseso nobo i a kuminsá i mi ta hopi kontento. Ku diferente nos ta tin un henter un proseso di solisitut di kompanianan ku por ku tabata interesá den e refineria internashonal i lokal i pa promé biaha pasobra hopi nan ta papia over si nos mes por pero den ningun di e prosesonan ku ta tin promé niun kompania lokal no a inskribí. Anto e biachi si, un consorcio di gruponan local a inscribi hunto cu un compania internacional Brasilero, cu por cierto a gana e bidding, y e otro companianan nan ta na mesa sintao awor aki, m'a comprende. di mi lider politico señor Steven Matina manera sa di desarrollo economico cos ta canando bon y pronto nan lo bay firma que men esey lo ta huge thing pa pa cuminsa pa nos mes tambe mirando experencia cu nos tin cu un refineria nos mes hendenan no conoce refineria miyor cu ningun hende no tin ningun hende cu por mi ta kere cu mal por maneha y usa e potencial di e refineria ey cu nos mes hendenan cu ta esunnan cu ta na mesa cu cu a labora hopi aña den nos refineria. Nos por bisa nomber ta ken? Si, Cork, si, ta un compania Cork, si, si, no ta, no ta, no ta un, no ta public geheim, no ta public geheim, pero awo awo asantapas, ok, e tereno berdad ta hopi grandi. pero por Zoa, esa kende di tres biaha kaba, di kuater biaha ku ta Sí. tin un oferta. Ok, si no kumpré, tin shandía no anto. Kiko mas tin komo solushon? Mi por bisa En ku case- ya kaba am, promé ku nos a a sigur ku klèsh ora kosnan ta paso klèsh ta ba- bai ta bai a bai hopi leu am lo sega basta leu ku klèsh am ya kaba nos a hasi algun ehersisio pa e tereno hopi grandi. E tereno ta hopi hopi grandi. Awe dia un refineria Bon situa ta mem. Bo mester un pida tereno, pasobra awendia hopi kos ta mas sofistika, hopi mas ta digitalisá, ke men. E refineria ku nos ta tin ántes riba e tereno ei ku tur e kosnan no ta di e tempu aki mas. Anto ke nos a hasi, nos a, e footprint nos a hasié mas chikitu. Ke men hopi tereno pará bashí, nos a sak'é for di hinter e refineria, bo a bisa e kompania di RDK, nos tin ke bou di un, nos tin ke den RDK pero den un otro, un otro sèting, bo a bisa hurídiko, kaminda esun ku ta bei tuma wòrdu ki no ta haña terenonan ei. Anto e terenonan ya kaba nos ta bisa ku TNO Delft, kaminda nos ta bisa ku diferente kompanianan pa bin ku leven labs nan i na nan si leven lab nan di di di energia nan duradero mane hydrogen energy si ke men tin ke men kontrali manera hopi nan ta kere e gobièrnu aki tin hopi vishon. Dus e no wòrdu vendé? Dus e no wòrdu vendé? Gobierno lo repurpose cu e plannan innovativonan aki? Sí, exactamente. Of Shantina lo cumpre of Wapu? Sí. Of Wapu. Of Wapu. Por Mansa, todo mansa. posible. Ban spera, Todo ban spera si que, Sí. que cana bon. Tocando e tema ei over di green economy, um, esey ta un punto importante Sí. foral awoaki awendia cu, um, sustainability, medio ambiente ta, um, conceptonan hopi conoci anto hopi famá si bo ke Ta un potencia manera un pais bo mester tin cierto tipo di aspectonan ey cubri. Mi ke yega n'e topico di dicon e prijsnan di Aqua Lectra ta asina volatil, e gasolin etcetera. Mi ta comprende cu nos ta basically dependiente di gasolin, di petroli, Pero lesando artikelnan, e artikel aki m'a les'é for di dos mil diesinku, e tabata papia over di kon Kòrsou ta generá su elektrisidat. Anto m'a lesa ku for di mil novecientos noventa i tres a traha e windmolennan, nan a bini, a hasi, segun mi, nan a deliver trinta megawats, anto den dos mil dieseis mas lo bin serka, segun mi dieseis megawats, e pregunta ta Avery, òf konkluyendo e artikel eynan a bisa ku pa binti binti e presnan lo baha. Dikon e no a baha? Dikon e no a baha? Esei ta un pregunta. Paso òf siman pasá den ku aran a sali ku e gasolin lo subi etcetera dus esei ta un pregunta ku mi ta kere ta valido awendia. Pero hopi hende ke sa ku ane'e ta karu hon. Tur dia e ta e ta un pregunta hopi balido pa nos na kas pero tambe for cost of doing business e ta un pregunta hopi balido. Lami bay back Na djustion di nomi tres mi por bisa bo ku mi ta hopi orguyoso ku e parti di innovashon ku Molinan di Biento e bin for di diputado di partidonan, señor Angel Salzbach, tabata esun ku a bini ku e molinanan di biento. Akel entonses e tabata responsabel pa e tempu ei nos ta papia di akola nos ta papia di Kodela e tempu ei volgens mij, si. E ora ei nos a ora el a bin ku e molina di bientonan e hopi a deklar'é. Nonsense. Pero eynan por ta wak cu tin, nos ta tin, no obstante cu ta un partido di cincuenta aña pero hopi inovativo contra di manera e hende ta kere, pero nos ta gewoon, nos ta haci e cosnan. Na dos mil dieseis nos a haya mas e molinanan di bientu y mi tin cuminsa cu hopi hende no sa cu Curaçao, despues di Dinamarca, Ta e pais cu mas tanto energia renovabel atraves di di bientu ta ta ta wordo usa den su red. Nos ta trinta por ciento awor aki cu ta binti shete cu trinta por ciento cu ta hopi alto, nos ta despues di Dinamarca. Hopi nos a esei. Te mira di con. Anto nos meta ta pa yega na dos mil trinta i sinku den nos plan di energia pa nos yega na sinkuenta sinkuenta por shento. I mi tin ku bisa ku a collector bisa mirando ku awor aki nos ta bai add up henter e proseso di solar panelsnan ku lo bai bini riba e diferente daknan di koriende riba freie zona lo nos yega na sinkuenta sinkuenta energia. promé ku dos mil trinta i sinku. E parti di kon e ta karu awor aki pasobra bèrdat bo ta bisa dos mil binti nos mester a mira e kambio. Esei tabata e forecast, kuarenta por shento a inklui. Exactamente. Boso ke a pasa dor ku tur gas, pasobra nos tabata den diferente komponente aki nan na Kòrsou. Nos tabata di diesel, gasolin, pero nos tabata di gas tambe, jet fuel ku tur e otronan ku ta bin por esei nan ta mender. Pero ki ta pasa hinter nos gas, un sistema ku nos ta produsí gas, tur tempu nos a hasi el via di nos refineria. Refineria tabata produsí e gas ei pa nos den nan instalashon. Ke men tabata outomátikamente nos no tabata paga kasi nada pa esei. Nan tabata parti, nan tabata distribuí esaki atraves di Q-Roil. Nan tabata paga algu sí, pero nada supstansial. Siendo por ehempel cu un Aruba tin un stand-alone plant pa solamente gas y nan sistema cu nan ta cu gas ta wordo importa ta un otro sistema caminda ta bini den e temperatura adecua cu mesora nan por pasele p'e tankinan. Seca nos nos mester converti e temperatura antes di ta pasa henter un instalacion di refineria bo mester bo mester di gas oil bo mester trado bo mester Tur e kosnan ta kòmen bai kèk'e. Anto promé ku ora refineria bai, kiko a pasa ku nos mester zòrg pa hèndel e parti ei? E parti ei nunka nos tabata tenié. Anto e parti ei ta kostando nos awor aki as we speak ocho pa nuebe miyon pa luna. Wow! Ke men hopi, ke men. E gasolin y e e e gas oil, diesel, no ta esey eigenlijk de problema. E problema ta e e parti di gas y bon bo bisa ok mi ta bay bota tur e costo aki riba e gasnan. Exacto. Pasobra e ora pa e hendenan cu na cushina na gas e ta bira algo imposible pa bo paga. Impagable. Anto kico nos a haci? Nos a spread. Hinti e gastunan riba e otro komponentenan. Pero tin plannan, mi por bisa asei tambe ta un di plannan ku komo eks minister desaroyo ekonómiko ora mi a yega wak mi no studia, disosa mi no studia ekonomia pero un kos ku mi tin ku ta mi common sense anto semper buskando solushon i skucha na otronan mi ta bisa mi bisa dikon nos a depende semper un refineria i nos no ta tin un stand alone plant. Anto as het goed is nos ta fin di aña aki nos mester yega nos stand alone plant pa loke ta trata henter e proceso di gas ei anto e ori e reduccion exactamente anto e fluctuacion awor aki bo ta mira tambe cu prijs di petroleo ta subi ke men ora subi ora baha nos ta wak e hopi pues nos tin cu keda mantene e costo di ocho miyon pero ora subi si Nos ta wak e mesora. Paso mi tin cu remarca ainda cu e average di e gastunan di electricidad den Caribe en average ta sero punto trinta i tres pa kilowatts hours, anto Corsow ta sero punto binti seis. Dus nos ta. a bao práktikamente di e average. Dus den Caribe, den Caribe en general ta karu. Exacto. Nos ta juist bon para. Nos ta bao di e average. Pero e nan bo ta wak, p'esei ta hopi importante, esei mi ta bisa, ban bota cos den contexto. Nos ta compara nos mes cu paisnan grandi. Nos no tin cu, nos tin compara nos mes cu nos Realidat, islanan chikitu, ekonomianan chikitu i tin kaminda otro ku tin preisnan mas abou ku nos. Volgens mei Aruba tin preis mas abou, pero ora bo kua ke average nos no ta hasiel'e dje malu ei. Pero ke ta bon nò, pasobra mi tambe ke sigui baha, pasobra mi tambe ke duna un alivio na na e e na e famianan, na businessnan, e cost of doing business mester baha i mi ta spera ku pronto nos tin standalone plant. Huntu ku e solar energy ku por bin ku pasobra nos nos mester krea un mix. Esei ta e bo no nos por konsentrá solamente den. Nos tin ku diversika diversifiká. Nos tin diversifiká. Sòri. Anto si nos tin e mulinan di bientu, nos tin e solar panelsnan i e parti konvenshonal por nos ta usa en plas di usa fòsil nos ta bai tambe over di LNG mi ke men gas pa nos por produsí nos energia. Kit e LNG? Energy ta gas, liquid gas, liquid gas, ku tambe ta un upcoming metodo ku por redusi gastunan pa loke ta trata nos refineria. Ke men, mi ta kere ku nos ta riba bon kaminda, yammer ku nos ta tin un par di fallback hopi grandi den nos ekonomia pa loke ta trata nos refineria. Pero ora mi buta tur kos den den perspektiva pa ora bo mira nos komo Kòrsou kon nos a sigui drai den e covid aki manera siempre mi ta bisa nos ta un kleine paradijs i mi tin speransa ku nos ta never waste a good crisis to get the best out of it anto esaki nos tin ku hasi awor aki na Kòrsou Huntu ku bosnan, gobièrnu, sektor privá i tur nos partnersnan den Reino pa nos bira ainda mas fuerte den mundu. I no solamente den Karibe, nos ta bai pa mundu. Awor, pa resumí, mi tin un par di kontesta, un kontesta. Kontesta pregunta. Un par di. No tin wak kontestá, no ta. Gin en tòne. O por, o por, si la no skapa. Ok, mi tin un par di kontesta, entonces aki bo tin kontestanan. Pregunta. Ah, esnan. Mi tin un par di pregunta. Anto esaki bo ta kontestá nan ku sí, no, asina aki. Sí, no, asina aki. Bon. Anto, dea promé k'esei kon pasobra normalmente ora bo pela, te hòmbernan ta ripará, te babrounan ta ripará, e muhé nunka no ta bisa bo nada, ey bo a pela tenei achi, no. E papi a keda dushi. Nan ta gos'é pero nan ta bisa bo. Bon, kon bo ta haña pela nan? Nos tin un siman i piku ku nos a pela kaba. Anto e. Awel, ya bo sa, nos a pera na Mustashi Barber Shop. Bo por laga bo kasá ku bo yu bai pere nan. Bo sa ku mi yu amper ta vaste klant di nan kaba. E tin asta kount volgens mij di nannan. Di Mustashi? Mi ker sa, e tin eke mama mi a traha afsprak. Master a no? Si. Pa e omplie. Oke, bon great. Mi hopi orguyoso, si. Super nice, si. Bon, baha kuné. Oke. Si bo sa gana, bo lo ke ta minister of parlamentario? Mi ta kere, mi ta un sirbidó i tur kamindanan bo ta mi, mi ta mi ta ok wet, kon tal mi sirbi mi pais. M'a demostrá ku mi por sirbi komo minister i komo parlamentario. Ok, kua kartera lo bo preferá? Tur kos ku tin ke ber ku hende. Tur ko, ta mata tur tin ke ber ku hende? I got it. Ok, Tur kos ku tin ku hende. ok, si si bo no haña esun di ekonomia. Nos a bisa Minister Steven Martin a sigue cu esun di economia. Cual lo bo kis? Kis, bo tin cu kis uno. Bon, Tur den bercuen den. pero sowieso a Partido Manta por a gana y Steven Martin lo bira Minister President. Tremendo contesta. Mi, mi ta, mi ta un hende hopi social, e parti di SOE sigur ta algo cu ta na mi corazon. GMN tambe. Salubridat, agrikultura ta algu ku hopi ta mi na kurason. Pero lo no kere abo pero un VVRP tambe e ta tin hopi challenge anto mi ta kere ku tin hopi hopi oportunidat i den. I e kartera di enseñansa ku mi si boso nan ta vòlg hopi e ultimo simannan mi ta hopi riba e parti di digitalisashon pa e proseso ei tuma lugá pa asina nos por ta sera e buraku pa ku mundu, pa ku enseñansa pa nos muchanan, i asina krea un sistema igual den nos enseñansa por fin. Bon. Buki preferí? E hopi bon. E último buki ku m'ha lesa, ku m'han ya tempu pa lesa, es un di Barack Obama, The Promise. Serie favorito? Serie favorito, Ingobernable. Ingobernable, ey Sí, bon. sí. Ok, ah, weed legalization, sí of no? Ah, medicinal si. Ok, perfect. Ah, bo tin algo mas di a puntra? Mi tin un lastu pregunta pa conclui, pero esaki si corticu, conceso, claro, directo, tremendo. Conceso no, conciso. Conciso, ay. Contesta o pregunta? He got you. Bo, economia ta consisti di diferente aspecto. Tur hende sa esey, Un di e maneranan pa mesha economia ta GDP. Bo mester di produccion, distribucion, bo mester e consumption di goods and services. Kico Corsou tin cu haci pa di manera cu economia of GDP ta wordo influencia positivamente? anto crece nos economia cortico. Mi ta kere cosnan di mas importante awor aki nos no por sali for di e cuadro di e acuerdo cu nos tin cu Hulanda, como a bisa busan, nos tin cu crea, zorg di crea un economia door di inverti den e economia pa nos por influencia nos GDP. Mientras bo no influencia e parti di e economia pa bo. Pa bo economia cuminsa draai bo no por influencia e GDP ey. Anto por esey ta sumamente importante pa nos por cana yega na e inversion, e cantidad di inversion cu nos ke den e coho aki, Ambulance ta papia di binti miyon, nos ke bay yega ochenta miyon of un milyard, caminda nos por boost e economia y asina. subi e GDP. Tremendo, conciso, laas tu. Si no vota man, ken lo bo vota? Ril. No, esi ta hopi. No ende partido. Hopi hopi bon pregunta, wow. Kora kora, fast question a ta eke mens. Ba, boom. No, paso mi no wak, mi no por makina ami ningun word di partido, sorry. Bo ta recomenda man, tweede optie. Em. Manman ta aborees. Por sa e cos i echt mi ke mende. Si si ta si si ta hopi hopi bon. Manman ta. Em. Hopi bon Skip ta pregunta. met skip ta met un contesta. Em no por sa mi ta bisa bo sincero den tur partido den tur partido. Aparte di man. Tin tin un candidato cu lo a bisa yes hasta candidatonan den oposicion i mi no ta kere cu e posicion cu mi tin awor aki mi tin cu A hasi esaki pasobra bon sa nos ta den puerta porta campaña politico y si por ta den un otro setting lo m'a hasi el'e pero awendia nan ta bay usa tur cos pa bay usa den campaña politico entonces mi no ta kere te si ta e meta di bo pregunta mi ta comprende pero mi ta laga mi contesta esnan den tur partido. Maske por ta bo no ta kost e partido, tin un hende ku bisa ey esaki ta un persona ku lo mi por vota p'e i tambe depende unda e ta situá den e e e lista bisa mi por depositá mi voto p'e. Ok bo, ah trankil nos ta nos ta toka e tema nan den den e siguiente biaha ku bo vishitá nos aki nan na Wapu. Ey Giselle, masha danki atrobe pa ta den Wapu Podcast anto bo ta really welcome aki nan back pa próksimo oportunidat.